Бергә барыйк. Җанлы, сәләтле. Без сәләтне күрсәтәбез.

Мы надолго, надолго запомним с тобой. Будет земля счастливой и молодой. Элеккеге вакытта үткәрелгән Олимпия уеннарының ниндидер бер аерым атмосферасы бар шикелле тоела миңа. Сиңа ничегрәк? Килешәм синең белән һәм миңа калса Олимпия уеннары быел Россиядә уздырылса, Э, форумның мәйданчыгы менә дигән урын, чөнки монда бар мөмкинлекләр дә бар. Һәм әле тагын шусын да искәртеп үтәргә кирәк, бу урынның ниндидер бер аерым атмосферасы һәм җаны бар дип тә әйтергә мөмкин. Беләсеңме ни өчен җаны бар? Ни өчен җаны бар? Чөнки җанлы сәләт бар.
Әйе, һәм без башлыйбыз. Ваня абыйсы, сенсәләткә ничегрәк килеп эләкте? Берничә ел элек бирегә э, форум турында Яңа гасыр каналы белән сюжет төшерергә килдек. Һәм менә инде икенче ел рәттән алдынгылар биләр, биләр форум кысаларында бик матур көн уздырабыз. Ә синең монда килеп эләккәч, нәрсә бу шундый, нәрсә кычкыралар алар дигән хисләр уянмадымы? Уянды әлбәттә, кая баралар, нишлиләр болар, кемнәр болар, ни өчен Сәлкешләр, ни өчен әйдаманнар, ни өчен баш җитәк бар? Менә бик күп сораулар иде, хәзер инде ияләштем. Әйе, һәм инде монда өйгә кайткан шикелле кайтасың, име? Әйе. Һәм тагын бер кеше дә шулай безгә бүген үзенең сәләткәнчә килү бүләге турында сөйләячәк. Сиңа кызыкмы? Миңа бик кызык иде, карыйбыз. Карыйбыз.
Мин сәләткә беренче тапкыр 1994 елда өлкән остаз буларак килеп эләктем. Димәк, сәләтнең иң башында ук торган кешеләрнең берсе. Без берничә укытучы университеттан Арча районына 67 баланы алып киттек. Менә шуннан башланды ул тарихы сәләтнең. Һәм инде аннары дәвам итте. Мин ел саен 94 елдан алып 2002 елга чаклы сәләткә бардым. Башта өлкән укытучы буларак, аннары баш итәк булып Сәләт Раушанда эшләдем. Сәләт Раушаның иң беренче баш итәге мин идем. Аннары инде 2002 нче еллардан мин Сәләттәнең төрле проектларында катнаштым һәм минем тормышым 30 ел дәвамында Сәләттән аерылгысыз. Хәзер менә ике ел рәттән Сәләт Алмаз бизнес аланының координаторы булып торам. Һәм мин моның белән бик горурланам. Без киләчәктә безнең дәүләтебез өчен эшмәкәрләр һәм идарә итүчеләр әзерлибез. Мин Сәләткә бик рәхмәтлемен. Минем балаларым да Сәләткә йөрде. Сәләткә теләкләрем иң изге, үссен, киңәйсен, үзенең чараларын үстерсен, күбрәк балалар Сәләт аркылы узсын. Мин Сәләтнең озын гомерле булуына бик ышанам.
Ничегрәк сиңа ошадымы?
Бик ошады. Гомумән, сәләтнең бик зур бер тарих бар. Адымлар хәрәкәтенең әле андый зур тарихы юк. Әмма беләсеңме нинди сорау э, килә башыма? Менә адымлар хәрәкәте турында беренче тапкыр ишеткән бала нәрсәләр уйлый икән? Нинди хисләр кичерә? Миңа калса, ул шул вакытта ук аңлагандыр шундый зур хәрәкәтнең бер өлеше булуын. Ләкин бу сорауга җавапны миннән әйбәтрәк белә торган бер кеше бар дип Кем уйлыйм. икән? Син аңлап бетермисең. Юк.
Хәзер сез үзегез аңларсыз. Мин аның белән очрашуга барам, ә сүз сиңа. Әйе, син Гөлназ бар сөйләш. Хәзер инде миңа калса, хәрәкәтнең барлык серләре ачылачак.
Безнең кунагыбыз биредә, ул да булса Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур абый Сөләйманов. Тимур абый, сәлам, хәерле кичә. Сәлам, Гөлназ.
Әйдә, синең белән бераз мәслихәшеп алыйк әле гомумән аланнар турында, гомумән ял итү, җәйге ял турында. Син үзеңнең беренче тапкыр бала буларак ял итәргә барган Лагерьны хәтерлисеңме? Әлбәттә.
Чын сәлкеш буларак 98-дә катнаштым беренче тапкыр. Чистайда. Сәләт Раушан аланы. Шул вакытта Раушан түгелдер. Шул вакытта сәләт, сәләт кенә. Әйе. Әле юк иде аның хәтле аланнарыбыз. Әле дә хәтерлим, миңа 11 яшь. Бер ни дә олимпиадалар да катнашмыйча эләктем сәләткә. Бик дулкынландым, беренче көнне аеруча, бөтен кеше үз казанышлары турында сөйли, кайсы олимпиадаларда җиңеп сәләткә эләккән турында. Ә мин биюдә актив конкурсларда катнашып эләктем дип әйттем шуның өчен дә алалармыни бөтен кеше шаккатып сәл кешеләр сорый әйе алалар дип әйттем аннары кайтканнан соң ел дәвамында олимпиадаларда катнаша катнаша тырыштым эх тагын бер кат кайтасым килә ләкин менә чын сәлкеш буларак берәр олимпиадада җиңеп ул вакытта бик авыр иде сәләткә эләгү бер генә алан Һәм әлбәттә зур, бик зур конкурс, форум юк иде әле. Җыен әлбәттә бар иде. Монда да килгәнне, кайтканны биләргә беренче тапкыр кайтканны хәтерлим 98-дә. Матур шул ук мәйданчык, шул ук кырда Икенче төрле палаткалар, бер генә чатыр. Андый телефоннар да юк иде. Шул чакта сәркешләрнең дә, әйдәманнарның да, менә дөрестән дә менә. Бик шундый табигать белән бер дулкында. Менә рәхәт, хәтерлим.
Хәзерге оланнар хәзерге лагерьлар белән чагыштырганда нәрсәсе шулай калган дип уйлыйсың?
Кыйммәтләре шул ук, Сәлкеш белән Әйдаман арасында булган элемтә, бәйләнеш шул ук. Менә бүген кич белән Сәлкешемә җырын тыңлаганда, минемчә, яңадан Әйдаманнар да, балалар да елап, Бер берсенең күзләренә карап саубуллашачаклар. Ә шул ук дулкын, шул ук вибрация. Әлбәттә, шартлар икенче төрле. Хәзер күпкә көчлерәк программа оештырыла. Монда бергә вакыт үткәрү генә түгел, монда белем алу да, уку укыту процессы да һәм балаларның чыгышлары Бик, минемчә, көчле, бик бик сыйфатлы, бик дәрәҗәле. Һәм э, тагын шуның турында сөйләшеп китик, әле менә син әйтеп киттең, э, кыйммәтләр турында, әйме? Э, алдыңгылар хәрәкәте һәм сәләтнең охшаш яклары шактый күп. Әйне менә кыйммәтләргә килгәндә, нәрсәсе белән охшаш синең карашка әлеге ике хәрәкәт, ике оешма?
Алар бөтенесе белән охшаш. Ләкин сәләт телсез булмый, татар теле. Бу сәләтнең миссиясе. Безнең мирасыбызны саклау, гореф-гадәтләребезне саклау һәм э, татар теленең актуаль заманча булуы бу әлбәттә сәләт һәм сәләт мөхите. Хәм, әлбәттә, сәләт ул интеллектуаль ягына, фән ягына, иҗат ягына тартыла торган яшьләрне җәлеп итә. Әйтәләр тиге, бер як белән сәләтле булган кеше ул һәр яклап сәләтле дип. Әлбәттә, монда спорт та бар, бөтен нәрсә бар. Ничектер, һәр яклап Бала, кеше өчен шундый мөмкинлекләр үстерү өчен мәйданчык, сәләтләрен үстерү өчен мөмкинлекләр мәйданчыгы. Алдынгылар хәрәкәте ул бөтен балалар белән эшли торган хәрәкәт. Омтыламы, омтылмыймы, ул алдынгылар, беренчеләр, димәк, һәрбер балага үзе кызыксынган юнәлештә беренче булырга үз көченә ышандыра торган мөхит күренеш кем инде күбрәк телгә карата фәнгә карата мәдәниятка карата тартыла минемчә алар менә алдынгылар хәрәкәтендә дә катнаша һәм сәләткә таба ничектер җыела Әле бит э, алдыңгылар хәрәкәтенең дә нәкъ менә Татарстандагы бер үзенчәлеге бар, ул нәкъ менә тел э, Әйе. мәсьәләсе ялгышмасам. Һәм гомумән менә шушы юнәлешләр турында да сөйләп китсәгез иде, э, һәрбер юнәлеш нәрсәсе белән үзенчәлекле сезнең караш. Алар бит күбәү, 12 юнәлеш бар ялгышмасам. 12, Татарстанда 13, Унөч, ие. 13-нчесе ул туган телләр, мәдәният белән бәйле юнәлеш. Әйтик, менә шул юнәлеш Дә без актив эшлибез, безнең балалар командасы да бар, алар гел төрле инициативалар белән безгә киләләр һәм үз мәктәпләрендә шул эшне алып баралар. Менә күптән түгел бик матур бер яңа проект барлыкка килде балалар белән бергә. Бу проектны Марат Готович хуплады. Ура авылга проекты. Монда сәләт ярдәме дә зур булды. Әйдәманнарны әзерләдек һәм шундый 15 авылда Биш көнлек лагерьлар үткәрдек авылда торучы балалар өчен һәм каникулга кайткан балалар өчен сабан туйлар оештырып төрле остаханәләр оештырып бик шәп үтте авыл халкы бик кызыксынып кушылды шул эшкә Профориентацион юнәлеше бар. Бу юнәлеш бу бик актуаль, чөнки балалар алар күп нәрсә белән кызыксыналар. Ләкин 9-10 класска инде үз юлы белән ничектер билгеләнергә тиеш. Аның өчен әлбәттә, менә без төрле экскурсияләр оештырабыз. В гостях ученого ә, Галимдә кунакта дигән проектны алып барабыз. Бу проект кысаларында алар университет, университетларга йөриләр, төрле оешмаларга йөриләр, предприятиеләргә. Ә, һәм анда барып, кызыклы форматта анда эшли торган хезмәткәрләр белән сөйләшәләр, аралашалар. Менә эчтән нечкәлекләре белән танышалар. Тагын бер юнәлеш ул мәгариф юнәлеше. Анда төрле квизлар, төрле шундый интеллектуаль уеннар оештырабыз. Что где когда уен оештырабыз. Экология ягыннан эшчәнлек бик зур алып барыла. Анда Юннаты дигән оешма бар, юный натуралисты, яшь натуралистлар оешмасы һәм бу тагын бер теге хәрәкәт тә әйтеп була алар походларга йөри алар э, төрле теге су суны алып су, э, шишмәдән су суны алып тикшерәләр анализлыйлар бик бик матур күренеш. Менә һәр 12 12 юнәлеш, менә һәрбер юнәлештә ниндидер шундый кызык кызык кызыклы форматта хәрәкәтләр. Һәрбер проектның, хәрәкәтнең үзенчәлеге ул балаларның үзләренең шул проектлары белән идарә итүләре. Без остазлар, олырак кешеләр, яшьләр, әйдәманнар кушылабыз, ләкин алар төп каһарманнар. Хәм менә кыйммәтләр турында да күп сөйләштек. Сәләтнең дә бар үзенең принциплары, хәм шулай хәрәкәтнең, алдыңгылар хәрәкәтнең дә бар үзенең принциплары. Әйтеп кит әле, менә берсе нәрсә бездә дә бар сәләттә, хәм алдыңгылар хәрәкәтендә дә бар. Минемчә, сәләт низамәтләре, принциплары алар универсаль. Универсаль. Ну, бер принцип бар, туры килмәгән минемчә. 100%-ка, бәлки, 60-70 процентка туры килә, ләкин алдынгылар хәрәкәте ул принципны төп принцип итеп ала алмый. Без әйтәбез, сәләт э, воспитывающее пространство, но не пространство перевоспитания. Менә без алдынгылар хәрәкәте бөтен балалар белән эшлибез. Кемгәдер күбрәк игътибар кирәк. Э, кемдер инде дөрес юлдан бармагач, ышанмый да үз-үзенә дә. Әлбәттә, без андый балалар белән балалар белән дә эшләргә тиешбез. Ә калганны, минемчә, туры килә. Бер-берсенә. Бер-берсенә. Бәлки тагын берәү менә татар теле белән бәйле без әйтәбез, татар теле хава, әйе, рус теле су дип, ә инглиз теле я чит тел ипи дип әйтәбез. Менә монда бу да принцип 100% туры килмәскә мөмкин, әмма дә ләкин әлбәттә балаларда татар теленә карата алдынгыларның мөнәсәбәте, кызыксыну мөнәсәбәте, ярату хисе уянырга тиеш. Бу безнең урта кешебез, сәләтнең һәм алдынгылар хәрәкәтенең һәм сәләт ярдәме белән бөтен алдынгылар хәрәкәтендә, безнең клубларыбызда, минемчә, менә шул принципның аның асылы да күренергә тиеш. Һәм без бу өлкәдә эшлибез. Шуңа күрә бергә менә шул смена сменада үткәрәбез оештырабыз әйе хәзер мин сезгә уйнап алырга тәкъдим итәм нәкъ менә шушы принципларга нигезләнгән булачак алдынгылар хәрәкәтенең мин бирәчәкмен төрле сүз тезмәләр ләкин анда сүзләр төшеп калган ә, сезгә бергә кирәк булачак нинди сүз төшеп калган сез әзерме белмим Так, менә бу мәсәлән, ниндирәк сүз тезмә икән?

Будь первым в сотне, не последним в тысяче. Шеф, менә бит, шеф, менә җиңел генә. Ой, Шикләнеп рәхмәт, Гөлназ.
Бусы шулай, Өмет синдә. бусы шулай бик җиңел генә. О, ну монда икесе Ике- дә. икесе дә туры икесе килер дә. идеме? Беренчесе дә, менә, первый кусок всегда вкусный. Соңгысы Э, да. соңгысы да тәмле ул була. бик тәмле була. Әйе. Шуңа күрә без монысын әлегә сезнең дә карамакка калдырабыз, бәлки сезнең башка вариантлар булыр, ләкин монда без инде Первый, ягъни беренчесе дип алган идек, асылган. Тагы бер нәрсә бар монда безнең. Без шулай бик җиңел. Бу алдыңлар хәрәкәтенең бер юнәлешенә хәтта коры ялгышмаса.
Экология, туризм укрепляет организм. Туризм дөрес, ләкин путешествие туризм.
Якын.
ЗОЖ и туризм.
Спорт и туризм. Менә бит, менә бит. Менә дөрес спорт и туризм укрепляет организм дип язылган бер. Ага. Без как без рук дип язылган. Без
без тебя как без рук. Иң беренчесе. Без книги. Монда бөтенләй берне куеп булыр име калса, әйме? Әйе.
Без движения, без без друга.

Человек. Человека кормит, олень портит. Әйе, һәрвакыт хезмәттә безнең төп асылыбыз дип әйтсәк тә була. Һәм шуның белән төгәлләнде. Бу менә шулай җиңел генә булды. Әфәрин Тимур абый сезгә. Бик җиңел генә чишеп чыктыгыз безнең биремнәрне. Һәм инде нәрсә дип әйтеп китәсе килә, безнең балаларның бер яраткан рубрикасы бар. Алар э, шундый видеолар төшерәләр һәм видео башлатырга тиеш кара әле дигән сүзләр белән. Ягъни, мәсәлән, мин видео төшерсәм, аны яздырыр идем. Карале, мин Тимур абый белән очраштым дип име? Әйе. Әйдә, хәзер тәкъдим итәм сезгә төшереп карага шундый видео. Кара дигән сүз белән башларга кирәк булачак. Әйдә. Әйдәгез. Үз телефоныма.
Әй, үзегезнең телефонга.
Хәм карыячак без киләсе рубрика итеп нәкъ балалар төшергән шушы кара әле рубрикасын. Кызык берәр вариант тәкъдим итәргә кирәк булачак сиңа. Шундый бирем бирдек.
Карале, нинди җылы. Бу бит җанлы сәләт. Рәхмәт.
Менә бит, менә бит шәп булды. Миңа калса, бу видеоны да кертеп җибәрербез безнең караучыларга. Рәхмәт. Ә хәзер безнең эфирда Кара әле рубрикасы.
Карале, мин сәләсторда кием сайлым үземә. Карале, мин шахмат тактасында һәм уйланып басып торам. Без атынчыкта атынабыз. Кара әле, безнең сәлкешләр концерт куя.
Кара әле, без сәләт кафеда торабыз.
Кара әле, бездә көндезге дискотека бара.
Кара әле. Цапля, утка, пеликан. Кара әле.
Кара әле, сәләткә алдынгылар килгән. Кара әле, форумда спорт белән дә шөгыльләнеп була икән. Кара әле.
Кара әле, алам Кара әле, без сәләт кафеда. Кара әле, Атила аланы волейболда.

Кара, Гөлназ дип язганнар. Юк инде, юк, Гөлназ димәгәннәр. Алдынгылар дип язганнар, чөнки без хәзерге вакытта Сәләт һәм алдынгылар хәрәкәтенең коллаборациясенең Алдынгылар биләр форумда һәм уку укыту программасын карыйбыз.
Моя цель прежде всего расширить их э, видение, расширить понимание –

Наука һәм образование юнәлеше. Алар анда менә фәнни үсеш белән шөгыльләнәләр. Үзебезнең проектларыбызны проектлар ясадык инде. Безнең проекты пап патриотизм, исторический памятниклар турында сөйләр өчен краткий видеолар ясарга. Бездә көч!

Балалар өчен аларның үсеш алыр өчен шундый бик зур оешмалар һәм әлеге оешмаларның берләшүе минемчә барлык кешегә дә ошый ни өчен дигәндә чөнки мөмкинлекләр тагын да киңәя һәм без монда дөрестән дә күпме шундый яхшы эшләр игелекле эшләр эшләргә өйрәнәбез үзебез дә проектлар эшләргә өйрәнәбез менә шундый мөмкинлек булган өчен алдыңгылар хәрәкәтенә һәм сәләткә рәхмәтем чиксез.

Мин бүген иртән иртүк торып, бөтен дәресләргә барып, рубрика төшердем ничек сиңа ошадымы? Миңа ошады, үзеңә нинди мәгълүмат алдың яңа? Дөресен әйткәндә, мине иң күп таң калдырган нәрсә шул булды. Балалар монда дәресләрдә өйрәнгән ниндидер проектлар менә хәзер бүген Һәм, гомумән, ел дәвамында чынга ашыралар икән. Әйе, бик дөрес әйтәсең, әлеге проектлар ел дәвамында республика күләм чараларда, барлык мәктәпләрдә, ниндидер оешмаларда тормышка ашачак. Әйе, һәм бу, миңа калса, нәкъ менә алдынгыларның шундый үзенчәлеге һәм яңалыгы булып тора. Бик дөрес әйтәсең. Менә беләсеңме, без 21 гасырда яшибез. Ул, әлбәттә, трендлар заманы. Һәм без трендлардан артта калмыйбыз. Әйе, бездә дә трендлар бар. Һәм без сезгә хәзер Тик-тәк рубрикасын тәкъдим итәбез. Әйе, дуслар, сез карый торыгыз. Ә, Хәзер кичке чара башланырга вакыт, мин сәхнәгә йөгерәм. Ә Әйе, инде- анда алдынгыларга багышлау чарасы булачак. Әйе. Без Ваня абыйны шунда җибәрәбез, ә сезнең белән тик-тәк рубрикасын карыйбыз һәм бик тиздән сезнең комментарийларны О. укыячакбыз. Шуңа күрә язырга онытмагыз. Әйдәгез.

кадәр тиз үтә вакыт. Без төшергәндә әле шундый якты иде, инде урамда һава торышы да бераздан үзгәреп китте. Хәзерге вакытта караңгы төшеп килә, ләкин аңа да карамастан без эфирыбызны шундый җанлы студиябездә, табигый студиябездә Дәвам итәбез. Хәм инде ишетеп торасыздыр, хәзерге вакытта без Ваня абыйны җибәрдек зур эшләр башкарырга, ә мин сезнең белән комментарийларны укый торачакмын. Нәрсәләр язалар икән безгә? Беренче чиракта безгә, әлбәттә, Әдип Әлмир һәрвакыттагыча үзенең сәламнәрен җибәрә. Сәлам биләр, сәлам сәләт, сәләт Алдынгылар сәлам җанлы сәләт дип җибәргән ул безгә. Әдип Әлмир, без дә сиңа биләрдән кайнар сәламнәрне җибәрәбез. Сәләтлеләр исеменнән, алдынгылар исеменнән һәм барлык безнең белән булган сәркешләр, әйдәманнар, поҗитәкләр исеменнән кайнар сәламнәр җибәрәбез. Сиңа рәхмәт бик зур безнең эфирларны карап, күзәтеп барганың өчен. Чөнки нәкъ менә шундый ышанычлы тамашачылар булганда, эфирлар тагын да җанлыракка әйләнә. Барабыз алга таба, тагын нәрсәләр язалар икән. Безнең тугры тамашачыбыз язганмы икән дип кереп караган идем, язган. Рафис безгә сәламнәр җибәрә һәм сорап куйган. Җанлы сәләт хәзер икенче елга гына буламы инде дигән. Әйе, кызганычка каршы, бу җанлы сәләтнең Әлеге елга, соңгы чыгарылышы, ләкин без аның белән генә чикләнербез дип уйламыйм, киләсе елларда да җанлы сәләт әле сезне сөендерер дип ышанам. Ә инде кемнәр җанлы сәләт эфирын сагына, аларга мин тәкъдим итәр идем сәләт тапшыруларын күзәтеп барырга, сәләттә булган иң актуаль яңалыклар без һәрвакыт анда чыгарып, сезнең белән таныштырып барабыз. Һәм әлбәттә, безнең социаль челтәрләргә дә кушылырга онытмагыз. ВКонтакте, шулай ук Ютубта безне карый аласыз һәм Telegram каналыбызда бөтен яңалыклар, бөтен хәбәрләр, яңалыклар барсы да барса булачак. Шуңа күрә җанлы сәләт бетте дип кенә моңаеп утырмагыз. Сәләтнең бөтен тормышы ул безнең һәрберебездә һәм сез аны күзәтеп бара алачаксыз.

Ирина Кибякова яза безгә, ничек сезгә соңгы көн, нинди хисләр кичерәсез дигән. Бераз да моңсу, әлбәттә, чөнки биләр белән тагын бер елга без саубуллашабыз. Ләкин алай булса да, биләр безгә әлеге вакыт эчендә шул кадәр күп көч һәм энергия бирде. Миңа калса, без әле аны теге кыш буена, яз һәм көз буена да үзебездә саклап, кабат шушы изге биләр җиренә әйләнеп кайтырбыз дип ышанам һәм Сезне дә Биләр җиренә чакырып калам. Әлбәттә, моңа калса, монда булган һәрбер кеше, беренче чиратта, аеруча оештыру комитетында булса, ул, билгеле, бер шундый җиңеллек кичерә, чөнки зур хезмәт башкарылды, ә икенче чиратта, моңсуланып куя, менә инде хушлашырга дип. Ләкин Сәләт ел дәвамында да эшли, Сәләт йортының ишекләре ачык, шуңа күрә, Ел дәвамында да сәләттә булыгыз, безгә кунакка килегез. Алга таба барабыз. Иң ошаган форум нинди булды һәм нәрсәсе белән ошады дигән. Дөресен генә әйткәндә, һәрбер форум шулкадәр үзенчәлекле һәм һәрберсен әгәр искә алсаң да ниндидер кызыклы бер мизгел бар. Ләкин миңа минем күңелгә иң якын форум ул да булса Сәләт биләр форумдыр, чөнки анда Сәләтнең үз аланнары җыела һәм нәкъ менә шушы Сәләтнең атмосферасы, Сәләтнең бөтен көчен һәм дәртен Хәтта шушы сиреннәрне тыңлаганда да ишетергә мөмкин һәм һәрбер кеше бик сагынып ала әлеге форумны һәм кемнәренең бу форумда булганы юк, мин сезгә киңәш итәр идем булып карарга, чын бөтен атмосфераны, көчне тояр өчен. Тагын нәрсәләр язалар икән. Ә, Рәшид Кәлимуллин безгә э, смайликлар җибәргән монда, бик зур рәхмәт безне караган өчен. Казаннан Сәлам, Биләрне сагынам, дип язган безгә Зилә. Без дә Биләрдән сәламнәр җибәрәбез. Һәм инде сагынганчы тагын Биләргә кайтырга дигән шундый киңәштә, теләктә калабыз. Шулай ук язганнар, бу елгы форумнарны өч сүз белән тасвирлагыз дигәннәр. Шундый кызык сорау, дөресен әйткәндә, бу елгы форумнарны өч сүз белән тасвирларга булса, мин әйтер идем, 30 ел дип, һичшиксез. Һәм шулай ук әйтер идем, Сәләтле дип һәм тагын берсен өстәп куяр идем, ул да булса, шундый атмосфералы дип. Менә шундый өч сүз белән тасвирлар идем минем быелгы форумны әйтәсе булса. Алга таба барабыз. Җанлы сәләт студиясенә һәм барлык сәләтлеләргә балык бистәсеннән кайнар сәламнәр дигәннәр. Менә бит, балык бистәсендә дә безнең караучылар бар икән, без дә балык бистәсенә сәламнәрне җибәреп калабыз. Сезгә дә кайнар Сәламнәр. Шулай ук монда Рамилә Галимуллина язган, э, безгә җибәргән стикерлар, э, Алия Нигмәтҗанова дигән безне караучыбыз да стикерлар җибәрә, Альберт исемле э, караучыбыз да бик зур рәхмәт безнең шундый эфирларны җан атып, безгә ярдәм итеп торуыгыз өчен. Шулай ук язганнар, Сәләт Биләр форумның оештыручыларга, барлык баҗитә һәм әйдәманнарга, остазларга барысына да бик зур рәхмәт. Балаларыбыз сездән якты хатирәләр алып кайта. Без, әниләр дә сезне бик яратып карыйбыз, дигәннәр. Бик зур рәхмәт сезгә, әти-әниләрдән, олы буын кешеләреннән шундый сүзләр ишетү аеруча рәхәт. Чынлап та, бөтен монда куйган хезмәт ул барысы да балалар өчен, аларның ялын үткәрү өчен һәм, гомумән, балаларга үсеш өчен мөмкинлекләр бирү өчен эшләнә. Шуңа күрә, әгәр дә сез безнең эшебезгә шундый югары бәя бирәсез икән, без сезгә чын күңелдән Рәхмәтләребезне җиткерәбез безгә ышанучыгыз өчен, беренче чиратта рәхмәт сезгә. Карап торам да монда безгә Ваня абыйдан да хат килеп төшкән, ә без моны хәзер эфирга чыга алабызмы монда? Ә, әйе дип әйтәләр. Әйдәгез алайса карыйк әле нәрсә җибәргән икән ул.

багышлау тантанасы бара. Дөресеңне әйткәндә, бик дулкынландыргыч мизгел һәм инде монда катнашучылар чынлап та алдынгылар хәрәкәтенең әгъзалары исеменә лаек булалар һәм аларга шундый махсус билгеләр дә тапшыру тантанасы булачак хәзерге вакытта. Ул инде менә бер колак кырыем белән генә ишетәм, анда бара. Барлык алдынгыларга да, барлык сәләтлеләргә дә уңышлар телим, әйбәт кенә үтсен. Ә, Ваня абыйга шулай ук матур гына итеп үткәрергә Уңышлар! Ә без инде алга таба дәвам итәбез. Тагын нәрсәләр язалар икән? Ә, Фәридә исемле караучыбыз язган, Барлык сәләтлеләргә Кукмарадан кайнар сәлам дигән. Менә бит, Балык Бистәсеннән бер яктан сәламнәр җибәрәләр, икенче яктан Кукмарадан сезгә дә кайнар сәламнәр юллыйбыз. Сәләтне күрсәткән өчен җанлы сәләткә зур рәхмәт, дигәннәр. Һәм бу урында рәхмәтне, дөресен генә әйткәндә, әйтергә кирәк, барлык безне Эфирларны әзерләгән командага, әйдәгез әле көчле итеп аларга да, сез читтә булсагыз да алкышлап алыгыз. Азат абыйга, Илдар абыйга, Алмаз абыйга, Руслан абыйга, Алсу апага, һәммәсенә дә бик күп рәхмәтләрне җиткерәм. Шулай ук Рафис абыйга, Булат абыйга, кемнәр гомумән безгә килде, кемнәр Нуршат абыйны әйтергә әле онытып торам икән, барысына да күп-күп рәхмәтләр. Динә апа, Лилия апага һәм безнең Индира апабызга, Зиләгә дә, һәммәсенә дә, һәммәсенә бик зур рәхмәтләр, килгән барлык алып баручыларга. Дөресен генә әйткәндә, бер эфирны эшләү процессы бик шактый зур, һәм без бөтенләй шушы зур команда белән хезмәт куябыз. Әгәр инде сезгә ошый икән, димәк, безнең хезмәтебезнең нәтиҗәсе бар дигән сүз. Рәхмәт, көчле команда! Без алга таба дәвам итәбез, тагын язганнар. Бүген шул кадәр күп комментарийлар сизелеп тора, әбиләрнең теге хисе җитсен өчен озак вакытка бик күп итеп язгансыз. Шулай ук монда язалар, сәләт форумын оештыручыларга бик зур рәхмәт дип. Рәхмәт яусын бик зур, инде әйткәнемчә, сезнең шундый фикерләрегез безнең өчен бик мөһим. Җанлы сәләт эфирларын башка Калган вакытлар ничек үткәрербез икән инде дип язганнар. Әйтәм бит, моңаеп утырмагыз, сәлә тапшыруын карагыз, безнең социаль челтәрләрне күзәтегез һәм барысы да менә дигән шәп булачак сәләттәгечә. Сәлам 70 төрле һөнәр ияләренә дип язганнар. Менә бит нинди кызык сәлам килеп иреште. Миңа калса, кем үзен 70 төрле һөнәр иясе дип саный һәм һәммә-һәммә кешегә дә әлеге сәламне юлларга һәм җиткерергә мөмкин. Ялгышмасам, шуның белән безнең комментарийлар бетеп китте. Ләкин без әле сезне үзебезнең партнерларыбыз белән таныштырмак. Шуңа күрә әйдәгез әле алар белән дә якыннанрак танышып китик. Ул беренче чиратта әлбәттә Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы нәкъ менә алар ярдәме белән безнең форумыбыз чынга ашырыла. Бик зур рәхмәтләр җиткерәбез сезгә. Шулай ук алдынгылар хәрәкәтенә Созвездие Йолдызлык фестиваленә Шаян ТВ телеканалына Яшьләр дипломатиясе академиясенә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шулай ук Алабуга политехка һәм безгә менә шундый матур, матур киемнәрне биреп торган Сәләт стор кибетенә дә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Рәхмәт партнерларыбыз безнең форумны оештырырга үзегезнең зур өлешегезне керткән өчен. Һәм әлбәттә, тагын бер рәхмәтне әйтәсе килә сезгә, безнең караучыларыбыз, чөнки нәкъ менә сез безнең эфирларыбызның төп илһам чыганагы һәм әлеге эфирларның булуының төп сәбәпчесе. Без беразна моңайсак та, сезгә шушы биләрнең атмосферасын эфирлар дәвамында сиздергәнбездер дип уйлыйм. Ләкин киңәш итәр идем сезгә моңаймаска, чөнки без биләргә тагын кайтырбыз. Яңа көчләр белән, яңа хисләр белән, яңа кешеләр белән һәм яңа дуслар, яңа танышулар артыннан.

Сәләт ул минем тормышым. Тормыш дигән төшенчәгә барысы да сыя. Яшәү рәвеше дә, гаилә дә, табигать тә, мохит тә, туган ил дә, туган җир дә, дуслар да.